Семейный тормыш турында. Ниястә ул бәхет без үттек. Ниястә ул семья без үттек. И сразу күчәбез серьезный вопроска. Ни өчен без ирләребезне яратабыз? Ни өчен ирләребезне яратабыз? Или нинди иребез булса без аны яратыр идек? Болай яратабыз инде. Или тагы нишләсә без яратыр идек? Или нинди иремне мин телим, чтобы булсын? Или нинди да сине уважать итсен. Бер сүзне сөйләргә икебезгә бер километр. Бик редко салай була. Таба каршы тормасын дип күрмәгән. Ну сез Да, бер теманы сөйлин, но замышляет үзгәне, да? Яхшы, уважать итә, бик яхшы качество. То есть без монда Ә сөйлибез бетә. Асыл ирләр турында, потому что бисебез монда, хат, хатыннар күп, күбебез монда. Күбегез. И потому что качан ир кешене уважать итә, то хатын аны ярата башлый. Анын уважениесе нәрсәдә проявляется? Любой затта, заботада, давай, элементарный заботада. Все бетте. Баш иҗатны хотя бы Цитарамон китерә да вот. Ул уже яхшы. Аннан ни әстә? А? Внимание, да. Внимание, ол уважениега керәме? Ничек уйлыйсыз? Керәме? Уважает, значит, анарга не безразлично, да? То есть анарга бу

Бу яхшы хәзер.
Бу яхшы хәзер иребез утырды КАМАЗга, фурага. И арттан син шунда, и анда куяным, куяным. Можно мин дә сине белән барам, тияшергә булышырмын. Да. Внимание, уважение. Внимание, гонясь, так и

Общение булмаса, ир белән хатын сылана, без аны сөйләгән идек. ир белән хатын да, дус та и берсесе общение булмагач сылана башлый. Общение булгач кешедә э, теге глубинный темалар кузгала. Общение тиеш үтәргә кая, соответственно, анда түгел монда, алан килде, чабыша, монда кычкыралар, анда общение була алмый. Анда просто утырасың, ашыйсың да дальше эшләргә китәсең.

Булашу бытовой вопросларда. Вот бу бик вопрос серьезный, потому что э, авылны айта алмыйм, э, мондый вопрос не сталкивался, но э, үзгә төшләрдә бар опыт иде, үзгә регионда да в качестве бета как э, нидә булдык, ну, семьяларны э, булыштык, восстановить кебек, тыңладык ир белән хатынны. Күп вакытны

Э, бик актуальный тема, кстати. И на этой почве тоже бар какой-то процент развод. Ну, шундай аргумент бирәләр, что булышмый, итми, йөрөтми, э, бакмый, мин үзем йөрим, анда мин багам, ланны да багам, ара да багам, бире да багам, тегенгә дә йөрим, аны да эзлим, ә ул миңа берни дә эшли алмый, и мин чувствую, земне не нужны кеше, и мин арадым, и вообще миңа кирәкми ул кеше.

И син уже көтмисен ха ул тагы учак кабына да и мин еланам ә өшегәч аркаң өши да оп барып тагы тыгасың утынны утын булмаса акчага утын алырга табасың акчаны ул елыны телисең аңлыйсыңмы күмер табасың күмер булмаса үзгәсен табасың ул елылык и кеше арасында да елылык бар и шуны просто поддержать кирәк ә ничек поддержать аны һәрбер семья үзе белә

Да, да, да, да. Да, критика итмәсен, кирәкмәгән затларга. Дөрес. Китерә, китерә. Мин монда килдем юлдан. Син вот ничек киттем кухняда? И килдем, так и кухняда. Ызба барда, кланнар йырлый, бер ни эшләми синдә. Обычно шулай да вот. Ә кыз, катын ул кухняда йөри, нитә, потому что ул эш күренми на самом деле. Ул ха күтәрә икенче көн, икенче көн, икенче секунд аланы төшерә, өченче көн килә, нитә. И ул була алмый да. На самом деле шундый вопрослар тоже возникать итә. Катын кызның эше күренми торган, Но ул иң важный, иң бик важный зат. Иргә дә и ыланнарга да. Потому что ыланнар аны уже зур возрастта күрер ул катынның шул эшен. Просто э, сразу күренми ул зат. Укыту, тырышу, еву, анда багу ул сразу күренми. Ул күренә, что кеше занимается не белән. Ну, эш, эшлән. Шуннан самый кеше бер, э, бер зат Что кешене куша, тырыш имеш кешенен ситуациясына багарга анын күзе белән. Мин үзем күрәм бу вообще ерунда, и миңа бу вообще бесполезно. Ә мин тырышырга тиеш анын күзе белән, то есть ул ничек уйлый бу затны. Если ул аны яхшы күрә и бәяле күрә, значит ул шулай. Шуннан һәрбер кешенен разный карашы. Атялар ир белән катыннын карашы разный чынмы?

5-10 лет, вот ышаныгыз. Минем таза опытым юк супружеский тормышта. Шуннан дальше мин айта алмыйм. Ну, кешене син таки белә барасың. И чем больше аны аңлыйсың, тем больше год за годом яхшы качестволары чыга бара, ышаныгыз. Вот чынлап кеше оказывается елдан-ел яхшыра бара. Ә наоборот түгел. Ну, аны просто анын карашы белән кирәк багырга, үзеңнең карашың белән түгел. И айталар, женщину надо понять. Аны вообще не надо понять. Юк, просто кирәкми понять аны. Син все равно аңламыйсың аны. Юк, син аңламыйсың аны. Шуннан вот ничек айталар, взаимоуважение булды. Да, бер көн аны шулай, икенче көн шулай, өченче көн елый, дүртенче көн болай, анарга бер атнадан соң шуба кирәк, шуба беткән, үзгә зат кирәк, тегесе, Ну ул и аңлый алмый. Ә ир таки башы теткән, аңлагысы кили теги, и башы тетелә. Ә просто аны кирәк, оказывается, аңламаска, просто бер-береңне табырга взаимоуважение, бер-береңнен шул бер сүзен, бер сүз булмаса да приблизиться икеңнен дә бер теләкләре белән дә и все, и весь нормально була. Бер ягы тамыр, именке. Ничек? Бер ягы мамай, бер ягы тамыр, именке. Вот. Ничә яшь сезгә? Ничә яшь сезгә? Да. 73 яшьлек апа әйтә, бер ирнен бер ягы мамык, икенче ягы тамык. Но ул баксаң дин буенча да, если ирнен ризалыгы булса, то оборот хадислар, если ир рызалыгы булса, хатын үзенен биш вакытын укыса, үзен сакласа, то җәннәткә керә каян, нинди ишектән тели. Уже бик зур. То есть ирнен хакы тоже монда бик зур. Но опять-таки шул мамык ягын табырга кирәк. Вот именно тамык ягын эзләмәскә ирнекен, ә мамык ягын. И шулай эзләп табып, кеше бер-берсен аңлап, Сыйл безнеке шул семья белән бергә җәннәткә керергә. Балаларыбыз белән дә и үзебез белән дә. Үзебез балаларыбыз, потому что без керсәк, безнен бар возможность шәфәат кылырга балаларыбыз өчен. Балаларыбыз керсә, аларның возможностьлары бар безгә дуа, шәфәат белән бәлки э, э, шәфәат кылырга. Шуннан ул бик важно. Ул семейный тормыш просто тормыш түгел, как якшы провождение тормышны. Ә ул Алланын ризалыгына итә торган кушылу. Вот шулай булса, Аллах Тәлә бирә бәрәкәт. Тагы последний на алабыз да нинди и темабызны башлыйбыз. Борынгыларның күп ниләре иде. Ача иделәр.

Уступает, җидесен эшли, тели примерно. Ирнеке тоже может теләге күп булырга ун. Ул тоже өчесен, допустим, уступкага бора. И э, требовать только сабыр итү катыннан тоже дөрес түгел. И требовать только ирдән тоже дөрес түгел. И хатын да сабыр итә, и ир дә сабыр итә. Сабыр ни астәдә заключается? Һәр береңнең хакын белеп, Алланың ризалыгы өчен, бер-береңне кушар өчен, взаимный тормыш өчен ниндидер син теләгеңне төшерәсең, потому что аны эшләп булмый. Ниндидер теләгеңне төшерәсең. Или ниндидер бер желаниеңне багасың, вот син же все равно уйлыйсың, ирең эшли алмый, булдыра алмый, ала алмый, и, соответственно, син требовать та итмисең. ну и что үзгә, үзгә катын-кызлар да, может, шулай, Болай, ну, аларның үзгә возможностьлары. Ну, синеке шундый возможность. Син үзең сайлап иргә чиктең, кем дә сине көчкә бирмәде. И ир тоже сайлап үләнгән. Шуңа күрә э, бер-береңнең выборын уважать итеп э, булган кайбер затларда уступкага бару шул семьяны тоже э, тота. И тагы бармы Ниястә? Ниястә өчен без ирләрне яратабыз.

Ниястә без дә без яратабыз. Сез сез яратасыз ирләрдә, без дә шунарда участвовать итәбез. Кроме как без тагы бер ике затта. Кайсыга сез бакмыйсыз. И шуннан уважение. Если на самом деле ир хатынын уважать итсә, то хатын ул ирне ярата башлый, уважать итә. Бакмый анын кесәсенә дә, бакмый анын э,

Ул безнең динебездән килә. Но и обратное, хатын күрсәтелсә иргә, что ире аныкы кирәк, важно, то иргә в принципе практически берни дә кирәк. Сам основной зат хатын ир, иргә хатыннан кирәк, ул хатынның э, значимостен күрсәтү. То есть, допустим, мин как ир, мине семьяда э,

ялкаулыгы да югала, э, виз эшне эшли, и виз зат белән занимается, кирәкле затлар белән, потому что ул анарга бик каты стимул. ир әттек вот ул цель куя, ул побеждать итә. Если ирне э, э, кирәкми дигән шундый урында куйса хатыны, семьясы, То иргә бик авыр була. Күп вакытны, к сожалению, әниләр, әниләр, вот балалар воспитаниесына кайтсак, әниләр үзләренең малайларын шулай эшлиләр. То есть әни үзенең малаена аңлата, что син никто, синең кирәң юк, ну син кем дә түгел монда, аңлыйсыңмы? Если малай шул затны сизсә әнидән, әни анарга как катын-кыз. И аңлыйсыңмы? И ул просто сына башлый шул кеше. И үскәч тә шундый модель булса хатыныннан, ну, периодически хатыны күрсәтә анарга, что ире, ну, не важно, ничек можно күрсәтергә хатын иренә, что ул не важно? Ничек? Ну, допустим, ир керә эштән или любой заттан сразу, ничек вот Аланны айттык вот, по большому счету, күп вакытны ирләр тоже как Аланнар кебек, просто аталар, зур Алан имеш. Ул тоже урнысы бар аныкы, бу сөюк түгел. И кайчан э, кеше керә, сразу анарга яхшы каршы алалар, соответственно, э, белә ул же киткән семья нуждасы белән подчеркивать итә анын затларын, шундый достиженияларын. Ир сразу нужда тителә, не, сизә, что анарда нуждается, или тагы да ышаныгыз тотына эшләргә шул семьяда. Көне-төне тотына шул семьяга весь вакытын көчен бирергә.

Э, очунда не нужны вообще не нужны кеше ул кеше все кулаяк төшә ялкау була ялкау булмый ә ул уйлый если даже мин тырышсам бу семья өчен тырышсам бу авыл өчен тырышсам бу өммәт өчен все равно минне теге эшемне эшкә куймыйлар и организм әйтә

Шулай каршы алсын и белгезсен, что мин кирәк, имеш, мин, имеш, эшлим, имеш, шулай әйтә, мин любой төшкә барам, имеш, ну кайчан, имеш, киләм, теге кислый ни, шунда ощущение, что тагы маманы китердең соң, үзгәне алыр идең, анысыны, то есть эшенә недовольным. Китерәсен бер куртка үзгә, тагы шуны алдың, китерәсен бер машина. Ну, обязательно мин әлдә аны сөйлим, как вероятно, хавис сөйлибез. Ул ул әйтә, әйтәм, ир ул сөйли. И, соответственно, э, иргә авыр була. И, әйтә, хоть не китереммеш монда ниләр түгел. И, ул следующий раз китерми башлый, аннан үзгә уже проблема башлана башлый. Ә кайчан имеш мине шулай э, каршы алалар, ценить итәләр. Не обязательно теге күрсәтергә, что Алла каршында биергә йөрергә ценить. Ә именно просто күрсәтергә, что э, бакыз әтиегез бен көн төн ката йокламады безгә аны китергән, ни, аңлыйсызмы? Все. Ирват тудым. үсә бара. Икенче көн ул тагы китерә два раза больше шуны. Аңлыйсызмы? Икерәп мин ергә утты. Син эшләмисең, бак күршеләр баеды, син әлдә дә баемадың, күрше машина алды, син әлдә дә алмадың. Давай тиз генә, давай, давай. Шул зат ирне просто сындыра. Ир алай не устроен, алай иргә бармый алай.

Атясын иреңә килә дә, допустим, китергән. О, бак нинди тәмле әпәй алды, машалла, бак нинди тәмле әпәй алдың бүген син. Улангара, икенче көн. То есть, ниястә анарга недостаток, син наоборот анарга бирәсен шуны. Бак нинди әтибез щедрый, бер әпәй китергән төнәгене. Ну, ул вроде бы кызыклы, но на самом деле ул аңлый. Аланнар да аны аңлый. Ниястә может э, семейный тормышка влиять итәргә. Иң беренчесе ниястә контроль. Контроль кем ягыннан? Ә? Кыз ягын, катын кыз ягын. Ир ягыннан контроль килешә.

контрольны яратмый и ул дөрес тә төгел. Беренчедән кызга катын кызга үзенә авыр була. Потому что контроль Аллах Тәлә бирмәгән катын кызга андый айтмым компетенция, но э, андый вазыйфа бирмәгән. Если чем вот это проще катын кыз, ышаныгыз күп вакытны катын кызның айыбы бар ирнен э, азывында. Беләсезме ничек? Ну, допустим, без сөйләгән идек. Иргә чыга, ә, иргә чыга кыз, и кыз виз затны өстенә алына. Беренче көннән үк ул идән дә юган, хален дә белгән, анда да ирендә мунчада барып чапкан, үзгәсендә эшләгән, арада кергән, визди еткән, багасын сыерларны да ашаткан, ар чыганда суларны да китергән. Катын виз үзе үзе эшли. Бер көн шулай эшли, ике көн шулай эшли, бер атна шулай эшли.

Аңлыйсызмы? Да, адәт бар иде бездә, илки килен, соответственно, ул как основной эшләүче иде. Да, основной эшләүче. Но ул вакыт үтте, ул вакыт үтте, апалар. Хәзер үзгә вакыт. И килен дә ул кемнендер кызы, онытмагыз. Анын да хакы бар. И кемнендер ул сеңеле, кемнендер анукасы ул. Алай түгел, что алдың киленне, ул минем собственностем. Синең үз үз кызың да, үз родной кызың да, малаең да синең собственность түгел. Тем более килен ул чужой кеше, аның үз хакы бар. Анарга уважительно кирәк относиться. Ул ул да аны аңгара да уважительно була, аңлыйсызмы? Ул әманәт все-таки Алла каршында кешенең кызын син багасың. Әти аны 18-20 ел бакты,

А тик бер менталитетта, байлык менталитетында, и ул чыга ярлыга примерно. Ә ярлы может быть үзгәлче воспитан, аңлыйсыңмы? И ул э, байның потребностьларын нитәлми, үтиәлми, потому что мал, малай шундый семьяда булган. И килеп, килеп конфликт может булырга, потому что кызны айыплый алмыйсың, потому что алар шундый семьяда булган. И сине дә айыплый алмыйсың, син шундый семьяда.

Русия юктыр, просто мында взаимопонимание кирәк. Шундый э, фикер тоже э, ни факыхларның сүзе була.

Но если ир, допустим, бирәлә шул затны, и бар возможности, то, пожалуйста, бер нинди проблема юктыр. Шундый эштә. Но аны опять-таки утырырга да сүләргә. Вот виз кеше аңлый. Вот ярлы да, бай да, каз, кызы да, ире дә, висесе аңлый. Просто кирәк бер-берең белән сүләргә утыр. Былай түгел, анда син син чумында анда ланнарыбызның Учебасын елый-елый оплачиваем, син монда шуба сорыйсын, оятың бармы, ка, син вообще инде обнаглела. Алай авыр ангарырга кызга. Просто утырырга була, вот шай да шылай. Просто иногда ышаныгыз теге э, кыз, ну, уйлый алмый, шуны может булырга. Шуны айтасың, бак, безнен аланнары без. Ну, мин тырышам, но Аллах Тәлә миңа бирми бит, допустим. Ете анна безнеке ашарга, эчәргә. Ну, Мин бетә тырышам, ну, на данный момент без ала алмыйбыз сиңа шуба, или анда тагы ни булса. Но иншалла, мин сине уважаю, синең потребностьларыңны мин ценю. Килер вакыт, алабыз иншалла, шуба да алырбыз, визатны алырбыз. Но хамин ала алмыйм. Реально шулай может булырга. Иш, и просто ир шулай аңлатса, мин думаю, хатын э, аңлый да, и ул аңлаган өчен ул сәвап ала, и, и все, шундый может булырга. шундый ситуациялар була просто кирәк вот мин шулай айтам если син кешене яратасың уважаешь син простишь анарга и ул да сиңа простит если сине ирең ярата или син катыңны яратасың ул хоть нинди ярлы бай анда э, статусы булсын хоть нишлә ул сиңа уступкага бара потому что ярата сине уважает сине Просто хотя бы шул затны табырга кирәк, ирдә дә хатында да ниясте заставляет уважать хатынны и ниясте заставляет уважать ирне. Вот шул затларны эзләргә кирәк. Ул күп түгел, 3-4-5 кенә. И шул зат булгач, ышаныгыз, аннан уйларсын, бак, ниясте мин сөйли идем, вот ни требовать итә идем дип, үзең дә көләрсен, э, шул э, барьерны узгач. Ну,

Но без ха телибез дин нән китерергә. И ул бар безнен факты, примеры, пожалуйста. И пожалуйста, шул ук кем бу картлар барып атсаң анда мин сине яратам. Үзүк изери. Үзүк изери ул просто худы. Ә үзгәләргә теләми, как бы шундый ул, потому что ул тели дә кушмаганнар, оят булган, и ул на этом үскән, үскән, үскән, и хәзер Вакыт белән авыр аны перебороть и отерго. Аңлыйсызмы, ул бик титанический труд кирәк и серьезный көч кирәк, чтоб аны признать и работать над этим. Анарга бик көч, күп көч кирәк. Ә көч аларга сез беләсез ничек. Без дә беләбез ничек. И ирләребез дә, иншалла, белә ничек көч алырга. И все. Э, шундый э, безнеке бар. Так, контрольный отдел, отдел соперничества.

Как бы хатыннын инициатива булса, хатын все равно еңдерә. Если ирнен инициативасы булса, соперничать, ир еңдерә. Шуннан юктыр анда вот бер-бересе белән. Ә күрергә бер-береңне как милость, источник көч, и Алланың рызагына йетәргә и все. Аннан

Ирләр шундый за кешеләр кайсыга кирәк турга терга миңа шул зат кирәк бар миңа шул зат кирәк миңа шул зат кирәк или атерга булышмый да ятып тора атерга кирәк булыш пожалуйста чиләкне куярга примерно әйтәм булыш пожалуйста капчыкны куярга

Кемдер кадр бара, пожалуйста, утырасың и просто сөйлисең, просто разговариваешь. Да, эшеңне бушатасың, син анарга сөйлисең. И шул зат ир белән хатынны бик катын итә. Вот такая көч, көч ясы бик каты. Ә болай сөйли алмасаң, физически булсаң, ул надоедает. Честно слово, надоедать итә тормыш сиңа. Потому что синеке физически килде, китте, арыды, ятты, торды, йогынды, та китте.

Теге обидно булды. Аланың нен ниндидер затын сүлисен. Эшең дә тотма, сүлә иреңә. Ә ирең тиха гына аны иншалла поддержит. Да, кө... но көлдегез сезнен возрастта ул, конечно, не принято иде. Сезнеке юк иде, анда анда ләшчә иде сездә. Но ул ул дөрес булмаган. Хоть ни булсын, ул дөрес булмаган. Мин хәзерге ниләргә әйтәм, үзе безнен возраст, бездән яшьләр утыкай күп проблемалар шулардан килә. Да, шулар барсын, и так да яхшы барсын. И вот такая просить помощи, что помощь теге сорау ул оят түгел. Безне илкидән илке воспитывать итә диләр шулай, что Үзең эшлә, сорама кешедән, отерлаш слабый бул. Аңладыгыз? И кеше үзе эшли, бара, эшли, биртелә, ну, кемнән дә помощь сорый алмый. Ә кыз кеше ул же все равно иргә карата слабый, слабый физически. Хәтта псих, психологически катыннан ни? Теге псих, психикасы катырак. Шуннан ир белән катын Талашырга тотынса, ир еңдерә в любом случае. Шуннан кирәкми хатыннар белән талашырга. Ул еңә все равно. Да, төрлесе бар. Вот. И оялмаска нидер булышу булса, если сиңа помощь реально кирәк, то сора, оялма. И аланнарыңны да өйрәт. Помощь кирәксә, пожалуйста, сора син, ул ояты юктыр. Кеше ошибается, кеше слабый, кеше шундый, шундый, шундый.

Ә малай әтәк күп тели имеш. Вот нишләргә? Вот шунда нишләргә? Да, кыз внимание тели, малай әтәк күп тели. И мин уйлыйм да, в принципе, как бы банальный, да, вот, ну, кеше аерыла шул заттан, просто семья тетелә, все. Семья тетелү нәрсә ул

Ебәрмәскә. И ышаныгыз, койты кеше юктыр шундый, вот все минем катным анда чәч елан бага алмыйм да. Юк, андый була алмый. Кеше, виз кеше якшы була алмый, и кеше койты була алмый. И теге айта, ирем анда все шундый мин бетте анардан койшы, дөнья йөзендә кеше юк. Ул ты кемгәдер якшы, аңлыйсызмы? Значит, ул якшы, просто шулны табырга кирәк. Кешенең якшы качествосын и кешенең яхшылыгын табырга кирәк. Тапсаң, үзең тынасың. Айталар вот катын-кыз ул күмер кебек, вот бу безгә ирләргә күмер кебек катын-кыз. Если син дөрес тотасың аны, ул сине елыта, яхшы сиңа була. А если син аны дөрес тотмасаң, пешерә, брюкаңны яндыра, үзгәңне яндыра, аңлыйсыңмы? И ул шул бар да, нас, и шуннан безгә ирләргә дә кирәк ответственно относиться и уялмаска изучать итәргә динебезне, ничек пәйгамбәребез торган, ничек ул обращаться ителгән хатыннары белән, ничек аланнары белән, э, литература шул темага укырга и практиковать. И синең катныңнан уже күрклерәк сиңа артык кем дә булмас, мин шулай уйлыйм. Лучше үз катныңны үстер, э, үстер, яхшы гына чәчеп, Матурла, юл сиңа яхшы булыр. Ә уйламаха, аерылам үзгәне өйләнәм, ул тагы да яхшы була. Юк. Андый в принципе булганы юк. Кеше үз-үзеннән кача алмый. Шул безнең Ну, на самом деле, бик күп монда язган, бик күп тезисларны уже вакыт безне кыса.

Вакыт кирәк, вакыт и терпение. Вот шунда кирәк сабырлык. Сабыр нигдән итә син? Ни ул сабырлык? Сабыр итә син хәзерге как бы теләгеңне басып, киләчәктә күберәк алырга. Вот ул сабырлык бул. Шулай бәла килсә дә Аллаһ Тәгаләнекенә сабыр итә син хәзер, кирлешмән сүзләр әйтмисең, потому что киләчәктә Аллаһ Тәгалә сиңа тагы да Или малыңны кайтарыр, или җәннәткә киргезер, или, допустим, үзгә бала бирер, или үзгә, үзгә, үзгә. Вот шул сабырлык була. И монда даха безгә сабырлык кирәк. Теләсәк вот хәзер көчкә, нитеп, через зубы, өрәнеп, нитеп, чтоб киләчәктә безнең отношенияләр яхшы булсын. Ә отношение просто так үзеннән үзе яхшы була алмый.

И реальный һәрбер кеше может изменить күп затны, ышаныгыз. Бер кеше может изменить виз затны. То есть син алыштырсаң, то бик не була. Бик, бик якшы була, иншалла. Да, да, без...

Сәбәбе булыр, чтоб семьялар алышыныр. Вот реально шул зат сәбәп может булырга. Иногда кеше өмер буе кемгәдер булыша булыша и Аллаһ Тәгалә шул булышуын катыра үз семьясына. И багасын балаларын бакмаганда, тәрбияләмәгәндә, ба нинди акыллы, динле булганнар. Или семьясына бәрәкәт сала. Ул, ул шул була да. Причинасыз просто ну, була алмый.

Э, безнеке семинар анда теги дозированный айтырбыз допустим бир вопрос бир ответ и телим алла кушса рамазанга давис рамазанга открытый счет калдырырга кем ниндир вопросы э, сорарга и ответ алла кушса тырышырбыз бирергә кыз малай әби бабай без разницы вопросыгызны бирәсез и алла кушса җавап аласыз тихо гына шу ну анарга кирәк подписываться